Tun ṭuma kan video ah chuan kut dawh te chanchin kan thlir ho dawn a ni. Kan thlir ho tur erawh kut dawh satliah ni lovin India rama kut dawh hausa tak tak te chanchin kan thlir ho dawn a ni. Phai a zin thin te tan chuan thil thar a ni lo va, Mizoramah chuan kan hmelhriat lutuk lo pawh a ni maithei. Phai a awm thin te leh a zin thin te chuan an tam zia an hria a, tin a zin ngai ve lem lo te tan pawh thil thar a ni hran lo va, an tam zia chu kan bengin kan hre theuh awm e. Tun tumah hian India ram a kut dawh hausa tak tak chanchin kan thlir ho dawn a. A then the phei hi chu Kenia-i hausa te pawh an awm ngeiin a rinawm a ni. India rama kut dawh hausa tak tak te chan chin kan sawi hma hian India rama kut dawh te dinhmun hrim hrim hi han sawi hmasa phawt ila, a tha awm e. Union Ministry of Social Justice in a tar lan dan chuan India ram pum ah hian kut dawh eizawn nan tak taka hmang hi mi nuai li sing khat sang thum zaruk sawm sarih an awm mek a, heng zing a tam ber chu West Bengal ah an awm niin a tar lang a ni. West Bengal ah hian kut dawh, singriat leh sangkhat an awm a, West Bengal bik ah hian mipa aiin hmeichhe kut dawh an tam zawk bawk a ni. India rama kut dawh awm zawng zawng zinga nuaihnih, singkhat, sangkhat, zaruk sawm sarih pathum te chu mipa an ni a. Hmeichhe kut dawh hi nuaihkhat, singkua, sangkhat, zakua, sawmkua, pasarih an awm thung a. A ram pum huap chuan mipa kut dawh an tam zawk a ni. West Bengal-a kut dawh sîngriat chuang an awm lai hian Lakshadweep aerawh eizawn nâna kut dawh hi mi pahnih chiah an awm thung a. Kut dawh tam lamah West Bengal chu pakhatna a ni a, Uttar Pradesh-in a dawt leh a, a pathumnaah Andhra Pradesh a awm bawk a. Heng state pathumte hi Bihar, Madhya Pradesh leh Rajasthan-ten an zui ve leh bawk a ni. A tlangpuiin Union Territory kan tihah hian kut dawh an tlem a, Lakshadweep-a pahnih an awm kan tih tawh kha. Andaman and Nicobar Island-ah hian mi sawmnga paruk an awm thung a. Tin, Northeast bikah chuan Assam-in kut dawh an ngah ber a, kut dawh mi sing hnih sang hnih za leh sawm paruk an nei a. Hetih lai hian Mizoram chu kut dawh tlemna berte zingah kan tel a, kut dawh sawmnga leh pathum nei angin min tarlang thung a ni. Heng kut dawh te hi an kut dawh chhan a inang lo hle mai a, a then te chu rual ban lohna avanga hna dang thawk thei lo hrim hrim, kut dawh bak tih thei nei lo te an ni tlangpui a, heti rual hian hetiang ni chiah si lo, that chhiat vang hrim hrima kut dawh te pawh an awm bawk a ni. Tin, naupang thenkhat piang sual hmua kan hmuh tam tak te hi an pian tir atanga piang sual an ni lem lo va, misual tute na maw an lo pan lain an ru bo va, Kut dawh tir an duh avang hian an taksa peng khawi lai lai emaw an siam khaw loh sak te pawh an awm nual a, heng naupangte sum hmuh atang hian heng misualte hian pawisa tam tak an lo hmuh theih pah thin a ni. Hetiang hi Bollywood movie lar tak Slumdog Millionaire ah pawh khan kan hmu awm e. Ni khat chhungin kut dawhte hian sum an la lut hnem thei viau mai a, kum khat chhung phei chuan a lo tling khawm hnem thei hle a ni. Kum sanghnih leh paruk khan Mumbai khawpui bika kut dawm zawng zawng te sum lak luh belh khawm chu crore za sawmriat a tlin thu The Times of India chuan a tar lang a, hei hi khawpui pakhat chauh a kut dawhte sum lak luh belh khawm a nih si chuan India ram puma kut dawh zawng zawng te kum khat chhunga an sum lak luh belh khawm chu a tam tham hem hem dawn hle tih a hriat mai awm e. Tuna kan han sawi tak te hi India rama kut dawhte chanchin tangpui ni ta se, Kan video siam chhan zawk taka tunah chuan kan luhchilh tawh dawn a ni. A hma kan sawi tak ang khan kan ramah hian kut dawh heti zozai hi an lo awm reng mai a, heng zozai zingah hian hausa tak tak pawh an lo awm reng a ni. Tun tuma kan video ah hian kan rama kut dawh hausa zual pasarih kan thlir ho ang. Pasarihna. Laxmi Das, Kum sangka zakua sawmruk pasarih atanga Kolkata khawpuia kut tawh thin Laxmi Das hi India rama kut tawh hausa berte zingah a tel a, tun tumah hian pasarihna dinhmun kan hauh tir dawn a ni. Polio natna vei a ni a, kum sawm paruk a ni atangin Kolkata khawpuiah hian kut a dawh tan tawh a, A tlem berah cheng sangkhat vel nitin la lut thin anga chhut sak a ni a. Heti a nih chuan thla khat chungin Laxmidas hian cheng sing thum bawr vel thla thin a la lut tihna a ni. Thla khat chunga sum lak luh hi a tih fuh chang phei chuan tuna kan sawi ai hian a tam zawk ngeiin a rinawm a. A sum faia call bakah Laxmi hian bank a account a nei thlap bawk a, a account ah hian sum tam tham tak a dah tel bawk a ni. Parukna, Sambhaji Kale, Sambhaji hi Mumbai khawpuia kutdawh hmingthang berte zinga pakhat a ni a, India rama kutdawh hausa an sawi apianga an sawi tel ve ziah a ni bawk a ni. A ni hian nitin cheng sang khat vel a la lut ziah anga chhut a ni a, a tihfuni phei chuan hei aia tam fe hi a la lut thin awm e. Kut a dawh thin nain ama hmingin in pahnih lai a nei a, hei bakah hian Solapur, Maharashtra ah in hmun zau tha tak a nei bawk a ni. Nupui a nei tawh a, fa pali a nei bawk a, a bank account ah pawh nuaih fe a khawl tawh bawk a ni. Pangana, Masu. Masu tia an sawi hi a chang chuan Malana tiin an sawi thin bawk a, Ani pawh hi Mumbai khawpuia kut dawh hming thang berte zinga pakhat a ni a. Mumbai khawpuia restaurant changkang tak tak kiangah kut a dawh deuh ber thin a, nitin darkar riat atanga darkar sawm bawr vel kut a dawh thin a ni. A kut dawhna hmun hian a zirte pawh a ni mahna, Malana hian thla tin cheng sing thum atanga sing li inkar vel a la lut tlangpui thin a. Malana hian a kut dawhna hmun hi auto rickshaw in a pan tlangpui a, thawmhnaw pangngai tak a inbel a, kut dawh a ni tih a hriat ngai loh a ni. A kut dawhna hmuna thlen hian a thawmhnaw hman thiamin a inthlak a, tichuan kut nilengin a dawh ta thin a ni. A kut dawh zawhah hian auto rickshaw bawkin a chenna in a pan leh thin a ni. Mumbai khawpuia mahni Paula inneih hi thil awlsam tak a ni dawn lo tih a chiang a, heti chung hian tuna a chanchin kan sawi mek Malana hi chuan in leh lo Cheng nuaih sawmthum hu vel hi he khawpuiah hian a nei bawk a ni. Palina, Sarvatiya Devi, a palina chuan hmeichhia rawn lang ve leh thung a, a hming chu Sarvatiya Devi a ni. Ani hi Panna khawpuia kut dawh a ei zawng a ni a, train station velah kut a dawh tlangpui thin. Sarvatiya hian thlatin Cheng si nga vela la lut thin a, A tihfu thla phei chuan tuna kan sawi ai tam hi a la lut thin ngeiin a rinawm a ni. Patna khawpuia Ashok Cinema Hall hnungah a khaw sa a, a fanu pawh pasal tha tak a hmuhsak nghe nghe tawh a ni. Sarvatie hian sum anga ve thawk hat tih a chiang hle mai a, insurance atan pawh kum tin singthum sang ruk a pe thin bawk a ni. India ram khawpui hrang hranga an sakhaw hmun pawimawh deuh deuh te pawh a tlawh kual kim hle tawh mai a, hetia hmun thianghlim leh an hmun pawimawh a tlawh dawn hian train in a kal a, chuan man a chawi ngai lo a, a zin pah hian kut a dawh nghal mai thin bawk a ni. Pathumna, Papu Kumar, Pathumna chu Patna khawpuia kut dawh thin bawk Papu Kumar a ni a, a ni hi Patna khawpuia rail station-ah kut a dawh tlangpui thin a ni. Accident vangin a ke a chhia a, he a van duaina tawh hi a tan malsawmna a hmang ta hlauh te pawh ti ila kan sawi sual awm lo e. Papua hausakna belhkhawm hi nuaih za sawmhnih leh panga bawr vel a ni a, bank hrang hrang pali-ah account a nei a, heng a account pali-ah te hian sum eng emaw zat a dah hlawm a, Hei bakah hian a chenna khawpuia sumdawngte naute hnenah pung awmin a sum a puktir thin bawk a ni. Pahnihna, Krishna Kumar A pahnihna chuan Mumbai khawpuia kut dawh thin Krishna Kumar a awm a, a ni hi Mumbai khawpuia kut dawhte zinga a lar ber pawl a ni a, Mizo awmte ngei pawn a ni hi pawisa an lo pe tawh hial mai thei a ni. Ani hian Mumbai khawpuia Charni Road-a kut a dawh thin a, a kut dawhna hmun hi a thlang fuh viau te pawh a ni ang, nitin cheng sangkhat zanga vel a la lut thin a. A tihfuni phei chuan hei ai tam fe hi a lak luh ngei pawh a rinawm a ni. Thla khata a lak luh zat pawh a tam tham viau a, hei bakah hian Kumar-a hian, Mumbai khawpuia hmun tha lai taka flat a nei bawk a, he hmunah hian a unaupa nen an khawsa dun a, Krishna hian a sum lak luh zawng zawng te lo enkawl a, lo ching fel turin account manager a nei thlap a, he a account manager hi a unaupa hi a ni nghe nghe a ni. Awle, tunah chuan India rama kut tawh hausa te zinga a hausa ber chanchin kan sawi tawh dawn a ni. Pakhatna chuan Bharat Jain an tih hi a ni. India rama kut dawh hati zo zai zinga a hausat bera an sawi chu Bharat Jain hi a ni a, thenkhat phei chuan India ram mai pawh ni lo, khawvel pum huap pawhin kut dawh hausa ber a nih an ring hial a ni. A hming lemah pawh millionaire beggar tiin an phuah nghe nghe a, a hausa hle tih a chiang a ni. Thla khat chhunga a sum lak luh pawh a tam tham thin viau mai a, a tlangpuiin cheng sing sarih sanga bawr vel a la lut thin a ni. A tihfuh thla phei chuan hei ai hian a la lut hnem fe in a rin theih bawk a ni. A ni hi Mumbai khawpuia kut dawh a ni a, a tlangpuiin Azad Maidan velah kut a dawh thin a ni. Thla khat chhunga sum lak luh hi tam tham tak a ni a, nuam sapa ngai taka awm theihna a ni teh meuh mai. Thla khat chhunga a kut dawhna atanga sum lak luh piah lamah hian Jane-a hian apartment pahnih nuaih sawm sarih man hu ve ve a nei bawk a, heng apartment pahnih luahtute hnen atang hian thla tin sum tam tak a la lut tel bawk thin a ni. Jane-a hian nupui a nei a, fa pahnih a nei tawh bawk a, tin a pa leh a unau pate nen an la khawsa ho bawk a ni. Anni chhungkuang hian eizawnna tha tak mai an nei a, school zirlaibu zuarin ei an zawng thin a ni. He an eizawnna atang ringawt pawh hianin an chhungkua an inchawm zo em em a. Amaherawh chu, Bharat Jain-a erawh hi chuan an chhungkaw sumdawnna a tel ve ai chuan nitin ni lenga kut va dawh hi hlawk zawkin a hria a. Chuvang chuan an chhungkaw sumdawnna a tel lovin ti hian nitin kut dawhin a chhuak ta thin a ni.